Hello u nilqgħukom għall-aħħar episodju mis-serje Aħseb u Ara. Insomma, kif jekk l-ewwel darba qed tisimgħuna, dan huwa dan huwa serje li telgħina Malta Catholic Youth Network f'kollaborazzjoni ma' Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Illum għall-aħħar episodju erġajna ltqajna l-istess nies tal-ewwel episodju, għandna lil Ben u Daniel magħna. bejn id-delegat tal-Arċisqof għaż-żgħażagħ u adolexxenti u Daniel l-istess imma l-Ġustizzja Paċi. Illum għandna qisu taħlita ta' affarijiet li ħa nitkellmu dwarhom. L-ewwel qisu xtaqna nagħmlu naqgħa qisu recap ta' dak kollu li semmejna. Aħna, jiena u Mark għamilna sitt oħra episodji bejn l-ewwel wieħed u issa u ħadna xi temi differenti, forsi se nsemmuhom ftit. Imma mbagħad nixtilqu nidħlu wkoll qishom f'ġiex temi pjuttost linked u kemm ma' dak li għadna u kemm fihom infushom biex nagħlqu qisu dal-pakkett, ngħidu hekk, ta' temi fosthom jinkludu ġifieri daġġesstemi oħra huma l-komunità politika u l-paċi. Imma qabel ma nidħlu fihom dawk, recap? Recap ta' malajr.
Mela, bdejna ma' Bennu Daniel U tkellimna dwar Il-polarizzazzjoni.
Il-polarizzazzjoni.
Tajjeb, one point. Eżatt, il-polarizzazzjoni ta' diskors, l-importanza ta' dialogu, tkellimna fuq l-importanza tal-inkontru bejn in-nies, speċjalment qisu man-nies li ma niltaqgħux magħhom jew għax differenti jew għax niżolaw ruħna minnhom. It-tieni tema Mark tagħmilha inti. Aħna mbagħad tkellimna fuq il-prinċipji hekk u d-dinjità tal-persuna. Tkellimna dwar isu l-prinċipji ta' tagħlim soċjali tal-Knisja li hemm ħafna isu prinċipji hemm seba' tmina skont skont kif jagħmluhom fil-kategoriji tagħhom. Imma isu l-kol kemm huma iduru xi ftit mad-dinjità tal-persuna. Edna li hemm ħafna prinċipji Imma l-prinċipju tal-prinċipji huwa d-dinjità tal-persuna.
Tkellimna ftit fuq il-missjoni tal-Knisja u d-djakonija u anke qisu l-biblical roots tat-tagħlim soċjali, kemm kind of preaching mhuwiex biss li ngħidu l-Kelma t'Alla imma li ngħixuha. Tgħidilna ftit. Dwar familja. Dwar familja ma' Claire u Simon. Hemmhekk rajna ħafna affarijiet, irvi rajna familja normali sa ċertu punt u tlabnihom isu jagħtu t-testimonjanza tagħhom. U rajna kemm jisu l-ideali dejjem għandna nżommu u dimajnejna fl-istess ħin il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja reali, ħafna drabi jisu toħloq tensjonijiet bej l-ideali u r-realtà, ħafna drabi bej żewġ ideali ta' ġifieri naf li inti tagħti importanza lil xogħol tiegħek, fl-istess ħin importanza lil eh, tfal tiegħek, importanza lil mara tiegħek, importanza lil tfal. Ġifieri hemm tensjonijiet li qatt ma jistgħu jissolvow darba l dejjem u li jirrikjedu isu discerniment eh, kontinu. Ekku, inti użajt kelma normali, sa vera toġobni. Għax ħafna drabi nimmaġinaw dal ħajjiet straordinarji, imma fir-realtà kollha ngħixu ħajjiet normali bl-istruggles u d-diffikultajiet kollha, t-tensjoni trid tinżamm għal dejjem. Naħseb ħarġet f'kollha fil-fatt dik qisu hu normali dejjem in inverted commas. Hekk, mhux hekk? Imma qisu li n-normal mhuwiex Copy u paste tal-ideal imma hemm. Fil-fatt semmejniha f'dak l-episodju tal-familja, semmejna li meta avviċinajniehom lill-kleru Simon qalulna isma' aħna m'aħniex perfetti ta' qisu aħna u għednilhom proprju għalhekk fis-sens li mhux għax m'intawx perfetti imma għax intom normali f'da sens ta' xi ħadd li qed jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' biex jgħix il-valuri tiegħu. Imbagħad kemm tkellimna fuq l-ekonomija u naħseb f'dan l-episodju jiena vera ħarġet b'mod aktar ċar. Hemm biss wieħed jiena, sorry, għax qed niftakar l-ambjent l-ewwel wieħed. Ħa nitkellem fuq l-ekonomija, imbagħad nerġa' ngħid għalfejn ftakart fl-ambjent, imma fl-ekonomija vera ħarġet ċara kif kollox ikonness. Jiġifieri konna diġà qegħdin narawha din fl-episodju ta' qabel imma qisu f'dak l-episodju vera ħarġet li litteralment kollox one thing leads to another, it's tipo domino, mhux domino effect imma moviment. Tkellimna kif anki jekk hemm nuqqas ta' xita fl-Indja, jew climate change qisu l-effetti li qed jidhru fl-Indja bħalissa iktar minn postijiet oħra, b'xi mod jew ieħor dan ħa jeffettwana għax ħa jonqos il-qamħ, flimkien mal-gwerra fl-Ukrajna daħa jolqot lilna, ġifieri ma nistgħux nisseparaw la ġeografikament u lanqas tematikament ngħidu mela l-ekonomija li hija l-ambjent għalih, ix-xogħol għalih, kollha huma ħaġa waħda u dak huwa in a way sabiħ tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li jġib flimkien daw it-temi kollha. U l-ambjent insejtu, ċoe ftakart fih għaliex kien waħda minn dil-affarijiet li semmejna waqt dal-episodju tal-ekonomija li tipo Flok li nixtri mhux biss flok li xtrajt jien, imma flok li xtrajt jien u min ġabu l-ħanut u min għamlu u x'effett kellu fuq l-ambjent. Tkellimna fuq l-ambjent biex ta' storja. Kważi nsejt issa għax għadna fuq l-ambjent, għandna ħafna affarijiet. L-ambjent naħseb waħda mill-affarijiet li ħarġet kienet li ovvjament aħna għandna nagħmlu pressure fuq Min għandu awtorità fuq il-politiċi eċċetera biex ċerti affarijiet jinbidlu, ċertu policies li bħalissa qed jagħmlu ħsara l-ambjent naraw kif jistgħu jinbidlu. Tajjeb. Imma fl-istess ħin ir-responsabilità tagħna, jiġifieri li anki fiċ-ċokon tal-ħajja żgħira tagħna, ilkoll kemm aħna nistgħu nieħdu passi favur l-ambjent u ilkoll kemm aħna nirridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex naraw x'qed nagħmlu bħalissa li jista' jsir b'mod differenti.
U l-aħħar wieħed kien ix-xogħol, li qisu naħseb kien linked ħafna mal, mat-tema tad-dinjità tal-bniedem, qisu għalfejn naħdmu u l-importanza li nipproteġu d-dinjità tal-persuna fix-xogħol tagħha, fil-ħajja tagħha. Ma nafx Mark inti jekk kienx hemm xi affarijiet Nista' nsaqsi Mark aktar għax hu kien presenter kollha, first hand experience. Qisu kienx hemm xi affarijiet li rajthom running theme minn waħda għall-oħra?
Għamilt ngħid minnhom diġà semmejthom, jiġifieri kwistjoni tad-dinjità li qed inti li fl-aħħar mill-aħħar fiċ-ċentru tat-tagħlim soċjali tal-Knisja u għalfejn il-Knisja titkellem b'ċertu mod hemm id-dinjità tal-bniedem maħluq fix-xbieha t'Alla. L-oħra semmejniha li kollox huwa konness ma nistgħux nisseparaw. It-tielet ħaġa hija isu il-fatt li l-Knisja ħafna mistoqsijiet fl-episodi kienet imma l-Knisja għalfejn titkellem fuq hekk, il-Knisja għalfejn titkellem fuq hekk. U di nisimgħuha ta' spiss, il-Knisja x'tindaħal isu f'dan l-affarijiet l-ekonomija, x-xogħol, l-ambjent għalfejn ma toqgħodx ma toqgħodx fis-sagristija, ma toqgħodx fil-liturġija tagħha, nisimgħu ħafna. U di ħarġet ħafna drabi jisu l-risposta hija għax il-bniedem, skużawni, għax il-knisja jinteressa mill bniedem eh, U di jisu hija il-missjoni tal-knisja li tħabbar aħbar tajba lil bniedem, ovvjament aħna nemnu l-aħbar tajba huwa Kristu, bil-mod kif aġixxa, bil-kliem li qasam magħna, u dan il-kliem huwa aħbar tajba għall-bniedem fl-oqsma kollha ta' ħajtu. Allura inti ma jistax ikun hemm qasam tal-ħajja tal-bniedem li l-Knisja ma jinteressahiex. Fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nissimplifikaw b'dal mod. Naħseb ħaġa oħra niqafaw x'inkella dur redded. hija li aħna ninsabu quddiem ħafna sfidi. Jiġifieri mingħajr ma nkunu, u dan nitkellmu fuq iktar tard, mingħajr ma naqtgħu qalbna, mingħajr ma nkunu negattivi u ngħidu noqogħdu nibku, eċċetera. Naħseb qegħdin fażi tal-umanità, naħseb kull fażi għandha l-isfidi tagħha, imma forsi qegħdin fażi hekk partikolari fejn għandna ħafna sfidi f'daqqa. U dan fuq livell lokali u fuq livell internazzjonali, ġifieri semmejna d-dinja tax-xogħol qed tinbidel hekk brata maġla bi sfidi kbar. Semmejna l-sfida tal-ambjent, ovvjament. L-ekonomija li jisu qed nirrealizzaw li ħafna mija, ħafna drabi hija ekonomija li toqtol kif jgħid il-Papa Franġisku, ġifieri mhijiex ekonomija għall-bniedem, imma jisu l-bniedem għas-servizz tal-ekonomija. Libna libna kollox. So waħe, ġifieri naħseb tajjeb li nirrealizzaw li l-sfidi huma eh, ħafna, l-sfidi huma eh, anke ta' ċertu toqol. Eh, u allura l-mistoqsija hija x'se nagħmlu.
Però naħseb ukoll li tajjeb li nagħrfu li għandna l-għodda biex biex ngħelbu dan kollu, jiġifieri m'għandniex naqtgħu qalbna. U aħna dak l-irwol tagħna bħala Kummissjoni li nagħmluha aktar faċli li n-nies jagħrfu x'inhi din l-għodda u li m'għandniex naqtgħu qalbna għax fl-aħħar mill-aħħar jekk naqtgħu qalbna ma nkunux insara, għaliex aħna li tkun nisrani huwa li tkun persuna ta' tama fl-aħħar mill-aħħar. U l-programm, qabel ma ngħaddu qisu għall-għodda u x'inhu qisu x'inhi d-direzzjoni li tipproponilna l-Knisja, il-programm jismu Aħseb u Ara. Wieħed jittama li wara daw il-programmi nkunu ħsibna, rajna, u issa tiġi l-parti tal-għamel tal-azzjoni. Eżatt. Ma l-lodda, ġiviri. Ma kem tiġri u li niddiskutu ħafna naraw, ħafna naqraw, nitlu f'daw l-echo chambers fejt nisimaw l-istess nies, għallom ma l-dialogawx, imma xin naslu għall-azzjoni Neħlu, neħlu. Issa jista' jkun hemm biżgħat, jista' jkun hemm ehm, ma nafux kif għandna neħdu azzjoni. Naħseb dil-papa kien qala ġifieri li nintefaw u nippruvaw. Ġifieri might not get it right imma għal-naqas nkunu għamilna xi ħaġa minna l-pass, għamilna l-ewwel pass. U nittamaw li dan Dal-programmi kienu l-ewwel pass li alqas were encouraging id-diskussjoni li ssir fuq dat-temi kollha, jiġifieri.
Però naħseb ukoll li tajjeb li nirriflettu li l-ebda azzjoni mhu se tkun perfetta, jiġifieri u għalhekk tajjeb li taħseb u tara, jiġifieri li fl-azzjoni stess li aħna nagħmlu tajjeb li dejjem ikun hemm element ta' riflessjoni. għaliex tajjeb li nżommu ruħna dejjem konxji ta' dak li aħna qed nagħmlu. Per eżempju, eżempju forsi nistgħu inġibu dal-ħafna ideat bħalissa tal li nkunu iktar għal ambjent aħjar, eċċetera, per eżempju xi ħadd semmi li m'ilux din l-idea tal-veganism. Illi hija xi ħaġa tajba fiha nnifisha għax inti qed tipprova ma tikolx iktar laħam, anki minħabba l-effett li dan qed ikollu. Però li ġara, per eżempju, illi għaliex ħafna nies imbagħad bdew jieħdu l-quinoa, din affettwat ħażin xi nies fl-Afrika li l-quinoa kienet, l-istaple food tagħhom. Jiġifieri tajjeb li tieħu azzjoni, però tajjeb li tibqa' tirrifletti għaliex anki azzjoni tajba jista' jkollha konsegwenzi li negattivi, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar importanti li nħarsu lejn l-istampa the bigger picture kif ngħidu wkoll. Fil-fatt waħda mill. Hekk modi ta' kif aħna bħala ċittadini ma bħala nsara nistgħu naffrontaw dawn l-isfidi kollha hija li nsiru aware u li nfittxu li nserrħu fuq il-komunità. Jien naħseb dawn l-isfidi kif għedt tant huma kbar, tant huma challenging li faċli li aħna nħossuna kompletament overwhelmed u mingħajr mingħajr saħħa u naqtgħu qalbna għax mhux waħedna. Fil-fatt, dawn huma concerns li jaqduna bħala Insara, jaqduna bħala umanità kollha kemm hi. U importanti naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi li bħala Insara nibnu komunitajiet li jistgħu jgħinuna naffrontaw dawn l-isfidi flimkien. Fatt li nara li eh, ġili jkun hemm xi suġġett partikolari jkun għal qalbek. U inti tibda tgħid imma fil-komunità tiegħi ħadd Ħadd mhu jifhem jew ħadd mhu jara din is-sitwazzjoni ġejja. Le, forsi mhux dejjem jarawha komplement tal-komunità, però naħseb għandna dmir dak li qed naraw aħna naqsmuh mal-oħrajn, jiġifieri ma ngħidux għax ħadd mhu jagħti każ dis-sitwazzjoni partikolari, imma jien kif ħa nibda niftaħ għajnejn il-ħuti fil-komunità mill-ħbieb tiegħi, il-familjari tiegħi biex jibdew jarawha din ir-realtà bil-mod u bil-pass tagħhom. Ħafna drabi nassumu li ħadd ma jinteressah, imma kif nibdew aħna nitkellmu fuq ċerti affarijiet, ngħidu ara da, qatt ma ħsibt li speċi għandu dawn il-concerns li għandu dawn l-interessi wkoll, imma qisu nassumu li ħadd ma jinteressah u fil-fatt ħafna drabi l-oħrajn, ħaddieħor forsi ma jkunx qed ikun daqshekk vokali dwar il-ħaġa, vociferous, għax ma jkunx jaf minn fejn jibda.
Minn fejn jibda. U jkun hemm dik l-element ta' biża', jekk jien nitkellem, kif ħa jarawni, kif ħa da. Ma nafx biżżejjed fuq is-suġġett tal-oħrajn ma nitkellimx, il-komunità forsi ħa tiġġudikani, is-soċjetà. Hemm dawn il-concerns ukoll. Naħseb irridu nibdew billi ngħelbu din il-biża' xi ftit, nibdew bil-ftit, ma nimmaġinawx ġifieri proġetti kbar u naħseb dak huwa s-sabiħ li konna qed ngħidu tant normali li inti tibda mill-affarijiet żgħar konkreti. Kultant l-ewwel pass huwa l-iktar diffiċli. L-iktar diffiċli għax.
Diffiċli għax kif qed tgħid inti tibża' li tidher ikra, eċċetera. Ovvjament jibqa' importanti dak li semmejna fl-ewwel programm ukoll id-djalogu għaliex Li jiġri wkoll ġieli li meta aħna nikkonfrontaw l-ideat tagħna ma' nies oħrajn fil-komunità, jekk ma jkunux eżatt bħalma huma l-prinċipji tiegħi jew l-ideat tiegħi, nispiċċaw qisna minflok nibnu l-pontijiet iktar naħarquhom. Mentri fil-verità jekk pereżempju aħna qed nitkellmu, jien naf, fuq climate change imma mbagħad ma naqblux fuq xi ħaġa fit-trasport jew fi, ma jfissirx li ma għandniex naħdmu flimkien. Importanti li naraw dawk l-aspetti li naqblu fuqhom u naħdmu għaliex importanti li naħdmu f'komunità iktar milli naħdmu

Jien ma xtaqx nagħmel dak l-effort kollu waħdi. U naħseb ħafna mill-affarijiet li semmejna jinvolvu, di kelma kbira, imma konverżjoni. Il-kelma kbira. Semmejnija wkoll. Ekku.
Fl-ekonomija u fl-ekoloġija wkoll. Konverżjoni tfisser, il-kelma tfisser bidla fid-direzzjoni. U norbot ma' dak li kienet qed tgħid Emma, ħafna drabi huwa eħfef li jiena nibqa' għaddej kif jien. Għax hija whatever il-triq prinċipali ħanejtek. Jekk jiena għal raġunijiet etiċi ta' valuri, għal raġunijiet evanġeliċi, ngħidu hekk, ħanbiddel id-direzzjoni, Titlob effort. Titlob effort tfisser li probabbilment ħa nissepara ruħi mill-bqija tal-vjaġġaturi. Allura, meta nitkellmu fuq konverżjoni, ma naħsbux mill-ewwel xi konverżjoni San Pawl waqa' minn fuq iż-żiemel, ġifieri mhux fis-sens dik konverżjoni partikolari, imma konverżjoni tfisser li jiena nieħu deċiżjoni imma deċiżjoni, jiġifieri ħa titlob a conscious decision and an effort, u probabbilment ħafna iktar effort milli kieku nibqa' għaddej, biex jiena ngħid din l-għażla ta' fejn ħa nixtri ħwejjeġ, semmejna dan eżempju, ħa noħodha u ħa tiswieli. Kemm lesti nagħmlu dan is-sagrifiċċju dik il-mistoqsija? U hija konverżjoni wkoll għaliex mhix sempliċi deċiżjoni li tagħmilha bil-moħħ, U fil-fatt it-tagħlim soċjali tal-Knisja dejjem hekk jitkellem fuq żewġ binarji, li inti tagħmel din id-deċiżjoni fil-moħħ, però trid tkun ukoll akkumpanjata mill-bidla fil-qalb, fl-ispirtu. Jiġifieri hu hemmhekk fejn jidħlu valuri iktar profondi li se jdawlu dawn id-deċiżjonijiet. Qed tfakkarni ħafna dak li għedt f'waħda mill-ittri qiegħda, lil San Pawl, bi renewed, be transformed in the renewal of your mind. Jiġifieri aħna proprjament din il-konverżjoni x'inhi? Qed inbiddlu l-mod ta' kif naħsbu, jiġifieri d-dinja qed tippreżentalna din it-triq kif konna qed ngħidu, ma fir-realtà aħna ħa nieħdu triq oħra. U dik ħa tbiddlilna l-perspettiva, mhux biss it-triq u l-friction li ħa niltaqgħu magħha, imma aħna ħa naraw id-dinja minn mod ġdid. Mod li Alla jixtieq isalva lill-bniedem f'dis-sitwazzjoni partikolari, jiġifieri jekk qed ngħidu l-ambjent, is-salvazzjoni qiegħda l-ambjent ukoll fis-sens mhux is-salvazzjoni għax il-bniedem ikun salv għax qed jara u qed jipprova jaħdem għal din is-soċjetà aktar ġusta għal ħutu l-bnedmin. Imma ħa, ġifieri nina naħseb tajjeb li ninsistu mhux biex naqtgħu qalb in-nies anzi, imma li din il-bidla It's not cost free ħafna drabi. Ġifiri, forsi di waħda mill-affarijiet li għanna ħafna drabi maħniex onesti ma' nafusna, forsi anki fuq livell isu politiku u koll, kultant ma jgħinunix. Eh, biex nagħti l-eżempju di tal-konverżjoni ekoloġika, jisu naħsbu li we can just tweak some things at the edges u l-affarijiet jibqgħu għaddejjin kif inhuma mingħajr ma ngħidu le għal xejn. To have the cake and eat it. Mhm. Okay? Ma naħsibx li din hija reali, hija realistika u qed nagħmlu ġustizzja ma nafusna nibqgħu jisu nilludu lil xulxin li jisu din il-bidla favur iktar ġustizzja, favur iktar kura tal-ambjent, hija cost free. Ekku, inkella jibqa' biss lip service, nistgħu niddiskutu, niddjalogaw u nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ, il-bażi tiegħu essenzjali, imma tibqa' biss fuq il-kliem. Jiġifieri, nieħu l-eżempju tiegħi, jiġifieri jien li għażilt nuża r-rota bħala mezz ta' vjaġġar, swietni, jiġifieri irrid naqdef nofs siegħa kuljum u ġej u sejjer. Li tajli tħu pjaċir iva, imma xorta, ġviri, minix ġej fuq minn ġurra kollha, ġej kollha tiġi li tkun ix-xita ġlieħ. Imma meta nqis, ġviri, meta jkun hemm dawk il-ġranet meta jien un fil-għodda m'għandix aptit, niftakar fil- the bigger picture. Ġviri, jien għalfej Għażilt din it-triq biex nara aktar il-komunità ħajja fil-lokalitajiet tagħna. Jien nista' nieqaf nitkellem, qed nagħmel pass differenti. Huwa t-two cents tiegħi, imma dak huwa t-two cents li għażilt nagħmel jiena. Li ma ġiex cost free, jiġifieri meta sħabi jitqu ħbija għax jiena mmur nivvjaġġa biha, Dik għażla tiegħi, jiena bqajt nagħmel dik l-għażla u għażilta. Ġifieri hija bidla kif edna. Iva, fil-moħħ. Bidla fil-qalb imma li twassal għall-azzjoni.
Sarra f'azzjoni konkret. U hawnhekk ukoll fejn ir-reliġjoni twemmin tagħna li li hu jgħin għaliex anki aħna fil ovvjament is-soċjetà llum tgħidlek le għas-sagrifiċċju, le għal xi ħaġa inqas, però aħna fir-reliġjon tagħna għandna inbuilt dawk l-elementi, jiġifieri m'iniex wisq li spiċċajna ż-żmien tal-Għid li kien qablu kien hemm iż-żmien tar-Randan, 40 jum ta' ċaħda, avolja jekk nistaqsi lil nifsi stess xi ċaħadt minnu, inbati ftit biex nirrispondi, però fir-reliġjon tagħna wkoll hemm dawk l-elementi bażiċi li jgħinuna anki għal dawn il-forsi problemi li mhumiex, forsi ma narawhomx daqshekk relatati mar-reliġjon kif diġà qed. Inti qabel semmejt għandna l-għodod, għodod, ġifieri m'għandniex naqtgħu qalbna għax għandna għodda, għandna l-għodod qisu li jistgħu jgħinuna. Għal xiex kont qed tirreferi għal dawn it-tip ta' valuri? Hemm ħafna affarijiet, ħafna Għodod li fosthom dan li għadni kif semmejt, il-kultura tas-sagrifiċċju, li niċċaħħad minn xi ħaġa, l-għodda tal-komunità li semmejtha inti wkoll. Jiġifieri għandna wkoll ħafna tagħlim fosthom pereżempju ġieni f'moħħi l-enċikliċi tal-Papa, l-enċiklika Laudato Si, tal-Papa Franġisku, pereżempju. Pereżempju, din l-enċiklika interessanti għaliex meta ħariġha l-Papa, ftit li xejn, anki fl-ekonomija, eċċetera, konna qed nitkellmu u nħarsu bis-serjetà lejn ċertu issues u l-Papa kien pjuttost radikali, kien waħdu fuq dan. Però llum, wara dak iż-żmien, li m'ilux ħafna, id-dinja qiegħda in line kważi ma' dak li qal il-Papa. Tipprova tieħu u tmur. In line bil-kliem. Ekku, le, ġifieri SDGs u x'naf jiena, ġifieri imma meta ħarġet ma kinitx daqshekk, jiġifieri kien hemm ħafna iktar reżistenza. Jiġifieri naħseb jiena li tajjeb li nagħrfu li għandna dawn l-għodod li qed jgħinuna u li nistgħu imbagħad kulħadd jużhom kif iħoss l-aħjar biex kif għedt diġà ma naqtgħux qalbna imma nwasslu għall-bidla li aħna nixtiequ fis-soċjetà. U int Ben, x'taħseb li huma l-għodod prinċipali tagħna biex ma naqtgħux qalbna? Jien naħseb l-ewwel nies il-komunità. Jiġifieri avolja forsi l-komunità taf tkun reżistenza ħafna drabi, imma l-komunità hija a very big strong point. Issa l-komunità tista' tfisser ħafna affarijiet. Il-familja tiegħi stess, il-ħbiberiji, il-komunità ta' fidi, parroċċi, komunitajiet, movimenti, eċċetera, u anke s-soċjetà. Li li tkun profetiku, għax il-Papa Franġisku dak li kien kien profetiku, ħafna drabi jġiegħlek tħossok waħdek. Imma meta inti tibda tiddiskuti u tiddjaloga tgħid ara, ġifieri l-komunità ta' fidi tibda ttik is-saħħa biex inti ma tħossokx waħdek meta toħroġ at the forefront b'dal-messaġġ. Għax jaf, Tkun imsejjaħ biex tagħmel pass partikolari li jkun profetiku, f'dal-każ kif għamel Papa. Aħna forsi nkunu profetiċi f'affarijiet żgħar, jista' jkun affarijiet kbar, ta' skont il-bniedem, sewwa. Imma naħseb il-komunità li inti ma tħossokx waħdek, iżolat, anke jekk forsi inti iżolat fl-idea, imma għandek min qed ifakrek li inti m'intix waħdek, qiegħed f'grupp ta' nies li qed naqsmu dil-mixja flimkien hija essenzjali. Jien naħseb għodda essenzjali oħra għalina l-Insara speċjalment hija t-talb. Jiena naqa' ħafna fid-diffikultà ta' nibda naqta' qalbi meta nara d-diffikultajiet u eżerċizzju li qed nipprova naqsam ma' ħafna nies u qed nipprova nagħmlu jien avolja mhux dejjem inżommu hija li nħares lura kull sitt xhur. Ngħid f'da sitt xhur Fejn rajt lil Alla jaħdem f'ħajti, fis-soċjetà, man-nies li qed naħdem magħhom? X'kien il-frott li rajt? Anke, mhux qed ngħidu xi frott kbir, imma l-grazzji li nibdew nosservaw, il-grazzji li bdejna naraw. Għax ħafna drabi tkun għaddej fil-ġurnata tiegħek għaddej, għaddej, għaddej. U tibda taħseb għax forsi inti m'intix tara frott jew m'intix tara tibdil, allura m'hemmx tibdil, le, jista' jkun żerriegħa bdiet tinżera'. Kien hemm persuna semgħatek. li jekk ma tiqafx u taħseb fuqhom tibda taqta' qalbek. Allura tajjeb li tgħid isma' jiena wqaft ġurnata u nirrefletti fuq l-aħħar sitt xhur. F'dal-proġett, f'din il-mixja li qed nagħmel jiena, qed nistieden lil ħaddieħor, qed niddjaloga ma' ħaddieħor, rajt lil Alla jaħdem? Żgur ħadem, żgur, jiġifieri mhux forsi ħadimx, żgur kif ħadem irrid nirrifletti fuqu u kif ħadem fija wkoll. Għax ħafna drabi t-tibdil li jkun qed isir huwa fija, ġifieri renewal of the mind huwa tiegħi, il-battalja primarjament hija tiegħi. Miegħi nnifsi u kif dik l-azzjoni ħa nibqa' ngħixha amidst all the difficulties.
Naħseb xi ħaġa qisu li. To be honest ma nafx jekk semmejtiex inti Daniel imma Ben kienet ħafna fit-ton hi li l-fidi tagħna tina t-tama. Ġifieri qed nitkellmu fuq kif ma naqtgħux qalbna imma l-fidi tagħna tina tina dik li diġà hija ħaġa kbira. Sibu We We live in hope. U naħseb meta npoġġuha quddiem il-fatt li ngħixu ħafna naffaċċjaw ħafna sfidi fuq kull livell ta' ħajjitna, il-fatt li qisu tagħtihielna gift wrapped b'ċoff kważi, diġà huwa qisu asset kbir mhux biss ta' konsolazzjoni għalina imma għodda biex nużawha ma' ħaddieħor u biex naqsmuha. Jiġifieri qisu jiena u Mark tkellimna nafu qadi meta konna qegħdin nagħmlu riflessjoni fuq dal-vjaġġ li għamilna, l-importanza li mhux biss ngħidu le għall-affarijiet u mhux biss niefqu sal-attiviżmu. imma wkoll li miegħu jkun hemm din l-ispirtu ta' tama, ta' mħabba, ta' relazzjoni, li ma semmejnihiex fil-bidu imma naħseb dik hija wkoll running theme li kienet fis-serje sħiħa dik ir-relazzjoni on all, on all levels, jiġifieri even with myself, with the people around me, with, with the environment, with God, If you don't believe in God as well, even the relationship with something greater, jiġifieri aħna nitkellmu ovvjament il-fidi tagħna ttina l-Alla Trinità. Imma anke għal min hemm ħafna nies anke niltaqa' magħhom li ma jemmnux fil-greater being packaged in the way that we're used to relating to it, U dik ir-relazzjoni wkoll, fis-sens it-tama f'dik ir-relazzjoni wkoll hija ta' għodda kemm għalina, kif għedtilkom, kif għal, kemm għalina, kemm on a, on a greater level on, on what we do and, and who we are. Yes. Jien naħseb bħala Nsara, ġifieri aħna f'ħafna mill-programmi ftit li xejn semmejna qisu Insara mhux Insara, ġifieri kien waħda mill-affarijiet qisu li ridna nagħmlu qisu dal-lingwaġġ jista' jinftiehem minn kulħadd. Fl-istess ħin qisu fl-aħħar programm tajjeb qisu li naraw minn fejn bdejna u x'inhi qisu l-fidi li tanimana. Intu titkellem qisu ġietni f'moħħi l-episodju, ġieni f'moħħi l-episodju tal-dixxipli ta' Emmaus. Qisu ir-relazzjoni u anki dak li kont qed tgħid inti Ben. We are people of hope and we are Easter people. U dal-episodju ta' Dixxipli ta' Emmaus jisu joqgħodni ħafna għax hemm il-mixja, hemm il-mixja tad-dixxipli ma' Ġesu u qalbu maqtugħa kif ħafna drabi forsi nkunu aħna. U Il-Papa di jsemmiha wkoll anki issa fil-proċess tas-Sinodu, qisu aħna bħala bnedmin dejjem nfittxu r-riżultat. U r-riżultat jiġifieri għandna proġett L-action points. L-action points, l-indicators, u x'se jaħroġ wara proġett. Ja tajjeb il-mod ta' kif taħdem bil-fors b'xi mod irid ikollok dan. Imma bħala Insara, ngħid jiena, irridu nagħtu valur fil-mixja stess. Jiġifieri mhux għax m'għandniex nagħtu każ il-frott li qiegħed fl-aħħar, imma l-frott qiegħed fil-mixja. Nirrepeti. Fuq dan livell, tibqa' fuq dan il-proġett. Eħa. Rajta dik, jiġifieri.
Il-frott huwa fil-konverzazzjonijiet li kellna. Anka l-mixja Teresa Marken Preparation kien hemm ħafna Naħseb li ngħidilha konverżjoni, konverżjoni f'li fil-mod kif naraw l-affarijiet u kif nitkellmu, kif naħsbu, barra ovvjament ukoll ir-rigal ta' konverżazzjonijiet man-nies kollha li ġew, jiġifieri issa x'jiġri at the end of this project, jekk joħroġ, jekk jarawhx in-nies, kemm jarawh in-nies, kemm ikun kemm isibuh utli. Qisu, mhux għax mhux importanti, imma diġà kien hemm valur, minħabba gratitudni, naħseb diġà kien hemm valur fil-vjaġġ li li għamilna just il-proċess mingħajr ma biss wasalna għal. Il-proċess hekk hu huwa. Qisu l, eħe. U d-dixxipli ta' Emmaws wara li jagħrfuh fil-qsim tal-ħobż, jirrealizzaw li l-frott kien diġà, jgħidu kif ma ħabbrititniex qalbna aħna u nitkellmu. Jiġifieri daw diġà kien hemm il-frott hemmhekk, ovvjament ma kinux ewer. U naħseb jiena jiġrilna l-istess, speċjalment dil-ħidma għall-ġustizzja, ħidma għal dinja aħjar fej ħafna drabi għan kun onesti frott immedjat. Ma narawx. Tara li l-frott qiegħed fil-mixja stess. Ekku, issa bieħ ta' dik l-istorja dejjem ninsew li kien hemm vjaġġ ieħor wara allura. Allura. Allura.
Għal-komunità. Għal-komunità.
Differenza kemm damu biex jimxu sa' Emmaus

Imma ma wafqux ma eħe lħaqna, le hemm fadal iktar, jiġifieri anke meta qed naħdmu jien naf fil-ġustizzja biex naraw il-ġid komuni għaddej. There will never be a stop to the journey, ġvida mhux ħansolvu l-problemi aħna u ħas aħna msejħin biex nsolvu l-problema. Imma ħanaraw, nemmen li naraw jisu dat tappi, imma aħna ħnibqgħu nimxu. Dik li sejħilha jiena holy restlessness. Min joħodha bis-serjetà dil-missjoni in a way u da huwa salib, eh? Għax it will never, it will, there will always be this restlessness because there will always be people who, who can be accompanied, there will always be situations of injustice. It-tentazzjoni li rridu nevitaw hi, u li semmejnija fl-aħħar programm, Illi naħsbu li aħna xi allat u li kollox jiddependi fuqna. Assolutament, għalibna li eżempju fqar ħajkunu maħna għal dejjem. Ekku, assolutament.
Ekku. Ġviri,
Ovvjament ma rridux un bat namlu bil-kontra, għax ħajkun hemmhekk dejjem. Once again, it's a tension. Hemm tensjoni, it's a healthy tension, u żewġ estremi li rrid nevitaw hi Li kif qal Ben, il-peċi għamilna l-biċċa tagħna mela issa nistgħu nistrieħu għal dejjem. U t-tensjoni l-oħra hi li nitlu f'dan l-iper attiviżmu li naħsbu li kollox jiddependi fuqi u li ma nieqfu qatt. U ta' meħsar li jekk innifsek u ta' madwar. U kważi tnaffar il-ħaddieħor milli jidħol fi djalogu miegħek biex jibda jara dik is-sitwazzjoni. Ġifieri kemm narawha meta Niddiskutu ċertu sitwazzjonijiet, eżempju, inġustizzji fuq ix-xogħol. Jekk tisma' l-persuna dejjem jeqred fuq l-istess sitwazzjoni, u ngħid jeqred apposta, ġifieri, għax mhux jiddjaloga, jgħidha, dan tkun tant daħal f'ċiniżmu li qed jgħajja hu, qed jgħajja lil ta' madwaru li inti, at a point, ma rridx nisma' iktar. U minflok qed inħeġġu kultura ta' nies qed jaħsbu jiddjalogaw, qed innaffruha. Allura, importanti li nifhem li jiena għandi dmir nagħmel xi ħaġa imma m'iniex jien dak li ħa nsalva s-sitwazzjoni. Għedt, u li kif għedt inti, jiġifieri ma nkunux biss negattivi fis-sens to denounce and announce kif semmiet qabel Emma, jiġifieri li fejn hemm sitwazzjoni ta' inġustizzja importanti u importanti ħafna li aħna ngħollu leħinna. Fl-istess ħin irid ikun hemm il-good news, is-sens ta' once again bil-kliem u bil-fatti x'qed noffru aħna bħala alternattiva. U anki il-mod ta' kif nagħmluhom daw it-tnejn to denounce and announce isu hemm jista' jkun hemm mod distruttiv eh, tal-persuni fl-aħħar mill-aħħar. U jista' jkun hemm mod li aħna ninkoraġġixxu li aħna niġbru n-nies ta' rieda tajba. Il-mod, dejjem ngħidha di, forsi hija fissazzjoni tiegħi, il-mod huwa importanti daqs il-x'nagħmel. Eżatt. U tajjeb li ħafna drabi r-risposti passati mhux dejjem tajbin għas-sitwazzjoni tal-lum. U ma jfissirx li għax nikkritika l-inġustizzja jew il-passat, Imma rrid naħseb ukoll jiena, mela qed nara din l-inġustizzja jew qed nara dis-sitwazzjoni fis-soċjetà tiegħi, irrid naħseb outside of the box, b'kreattività ġdida imnebbħa mill-Iskrittura, mill-fidi tagħna, biex toffri proposta ġdida. Jiġifieri ma nistax biss nitkellem imma rrid ngħid, isma', there is another option. Will it always work? Le, imma forsi b'dik l-initial idea tiegħi jaf joħroġ ħaddieħor u jibni fuqha, jew jieħu spunt minnha u jgħid ara din kien joqosna biex noħolqu soluzzjoni. U fil-fatt xi ħaġa punt li xtaqt li nagħmlu wkoll huwa s-servizz fil-politika. Għaliex tajjeb li wieħed joħlom, li jiddijaloga, però importanti wkoll li fl-aħħar mill-aħħar il-governanza tas-soċjetà tagħna hija mfassla mill-politiċi. U aħna bħala Ansara wkoll għandna d-dmir li nidħlu f'dan, f'din is-sistema, fil-politika, sfortunatament ħafna drabi aħna nitkellmu fuq tiċċappas bil-politika bħala xi ħaġa negattiva. Però għal anki semmija Papa Benedetti u ħafna papi toħrajn qabel u wara l-importanza tal-irwol tan-nisrani bħala ċittadin fis-soċjetà, fil-polis, fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-mod kif nistgħu nġibu l-frott fis-soċjetà. U ovvjament ma ninsewx dak kollu li għedna diġà fuq flimkien, kif naħdmu flimkien, eċċetera. U forsi xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu huwa li naraw kif anki nistgħu nbiddlu l-mod ta' kif issir il-politika kemm f'pajjiżna imma mhux biss għax dan mhux biss. U nħoss li f'Malta hawn ħafna biża'. Jiġifieri hawn il-biża' għalfejn għax inħossu li hawn qisu ġiex partiti kbar allura jekk ngħid xi ħaġa ħa jillejbiljawni ma' partit jew ma' ieħor. Fl-istess ħin hawn il-biża' tat-tiċpis allura qisu kważi li tkun involut f'attività politika, qed niċċappas mal-ħażen ta' xi wħud mill-politiċi jew l-iżbalji tagħhom. Imma fir-realtà hemm ftit kuraġġ kbir, jiġifieri jiena nammira l-politiċi tagħna llum li b'kull diffikultà li jaffaċċjaw jidħlu għaliha. Fl-istess ħin inħeġġeġ lil ħaddieħor ngħid isma', it's time anke li nxammru daqsxejn il-kmiem aħna u nagħmlu l-parti tagħna, insomma ma nqogħdux nibiżgħu mid-diffikultajiet ħalli niltaqgħu magħhom għax Faċli tikkritika.
Faċli tikkritika.
U li toqgħod gallerija ma tassolvi xejn laqas. Isu għax aħna kważi anke nibbiżgħu nagħtu l-opinjoni tagħna, jiġifieri how we view particular situation għalfejn għax inkella niġi outcast. Allura, dik huwa l-prezz konna ngħidu qabel, prezz li tħallas. Li jekk aħna naraw xi ħaġa li mhux ġusta, għandi dmir nitkellem. U li nqod gallarija mhux minix nieħu azzjoni, qed tieħu azzjoni qawwija anzi, u tħallna f'dan ritmu su bejt nqogħdu ngħidu xaw lejja fil-politika, le naħseb biża li jittieħdu l-kumditajiet li qed ngħix fihom.
Hemm element, waqt li titkellem fakkartni hekk fl-idea ta' peace building f'li ħafna drabi qisu, naħseb konna semmejnieha fl-ewwel episodju wkoll, li tipo li l-paċi tfisser għalina qisu naħsbuha li ma tagħmel xejn u qisu ma tmiss ma tmiss maħadd għax ma tridx toħloq kunflitt, mentri fir-realtà jirrikjedi kif qed tgħid inti, tirrikjedi li tqum minn fuq is-sufan u xxammar il-kmiem u tiċċappas, tipo dak hu ma nistgħux nitkellmu fuq il-paċi mingħajr ma nkunu lesti Fuq il-paċi fis-sens ta', għax ovvjament il-paċi huwa l-frott tal-ġustizzja u l-imħabba lejh, ġifieri jekk aħna qegħdin. U l-verità. U l-verità, u jekk qed nitkellmu fuq li nkunu involuti fil-politika għall-ġustizzja, dik il-ġustizzja rridu, u dik il-paċi rridu naħdmu għaliha, rridu nqiegħdu lilna nfusna f'post skomdu. Hekk bdiet dat it peace building is not it takes effort. Fil bidu wkoll semmejna konna qed nitkellmu fuq il bridges u li qisek meta tkun fuq bridge tkun fl-ebda clan tkun waħdek u waqt li nagħmel riflessjoni għal bda l-programm Ħsibt ħafna f'di tipo nitkellmu again nitkellmu ħafna fuq bridge building u ma nitkellmux fuq il-loneliness li jiġi miegħu u l-peace building u l-bridge building huma fi sens kważi sinonimi le? U qisu again ġejna full circle kemm għandna bżonn nagħrfu nagħrfu li għandna bżonn nagħmlu dal-pass, nagħrfu li dal-pass huwa diffiċli għax hemm reżistenza u nkunu waħidna, fl-istess ħin nagħrfu kemm għandna għodod li semmejna qabel, komunità, it-talb, it-tama, biex jgħinuna f'dal-proċess ta' bridge building u ta' peace building.
Il-kelma stess, building, ġifieri tgħidilna ħlief. Eżatt, tieħu. Eżatt.
It's not automatic, mhux se taqa' mis-sema di, it requires a conscious effort, it requires sacrifice, Imma ħafna drabi ngħidu kemm nixtieq tiġi l-paċi, kemm nixtieq ikun hemm iktar paċi, ma xed tagħmel inti biex ġib il-paċi. Intom tgħidu da, qed niftakar ukoll anke kont sajna fuq il-politiku, ma anke l-profeta. Il-profeta mhuwiex perfett. Il-politiku qatt ma ħajkun perfett, għalfejn aħna bnedmin. Biss il-ġona prova jaħrab.
Ekku. Għal-axħa. Għal-axħa. Imma, ġveri, anka ħna maħnix perfetti, ġveri nafu li għatanna bżon aħna l-konverżjoni personali fil-ħajja tagħna, għal nerġa' tiġi l-battalja minn nifsi kemm jien qed naħdem fuq in-nifsi l-ewwel. Però ma jfissirx li ninqata' mis-soċjetà u ma nagħtix it-two cents tiegħi. Ehm, Kemm jekk vuċi profetika, kemm jekk nidħol fil-politika, kemm jekk nieħu rwol ta' attivista, m'hemm l-ebda attivista, l-ebda politiku, l-ebda profet ħajkun perfett. U rridu nkunu one noqogħdu attenti li ma niġġudikawx il min qed jipprova. Ma niġġudikahx fis-sens li nippretendi li jkun perfett. Għax ħadd mhu perfett. Nibda minn jekk ħares lejn jien perfett, le niżbalja wkoll. Jiġifieri aħseb wara ħaddieħor ukoll, jiġifieri li ħajkun qed jiġi bbumbardjat minn tant affarijiet. U qed ngħid mhux għax agħar minni l-persuna ta' imma da tefa' lilu nnifsu ndjarina. Jiena m'iniex ma' l-juni qiegħed fil-gallarija imma l-ieħor qiegħed allura għandu iktar għandu iktar battalja xi ġġieled. Allura nkunu paċenzjużi mal-proċess, paċenzjużi ma' nfusna, paċenzjużi mal-oħrajn li qed jipprovaw jagħmlu xi forma ta' tibdil. U ngħinuhom, jiġifieri l-profeta li jkun waħdu fuq il-bridge, il-politiku, l-attivista, dawk kollha li qed jaħdmu għax għad-dinjità tal-bniedem, Ma ħalluhomx waħedhom. Jiġifieri dik tista' wkoll tkun azzjoni konkreta, forsi jiena mhux kapaċi nqum u nikteb ittra jew jew nitkellem jew nibda proġett, m'għandix dawk il-ħiliet, imma naħseb ħila li kulħadd għandu li ma jħallix lil ħuh jew lil oħtu waħdu. U naħseb dan dawn il-valuri, il-paċenzja ħanina, Qed ifakkruni wkoll f'dokument li bħala Kummissjoni ħriġna fil-bidu ta' dis-sena li proprju jitkellem fuq hekk, fuq kif nistgħu nibnu l-paċi fis-soċjetà tagħna. Jismu Yahad, l-kelma ġejja mill-Ebrajk għal unità. U proprju jitkellem fuq hekk fost fost oħrajn, jiġifieri fuq il-paċenzja ħanina, fuq il-kuraġġ kreattiv li inti tuża l-kreattività u l-kuraġġ biex fis-soċjetà toħloq modi ġodda kif kif nistgħu nħarsu lejn xulxin. ovvjament fuq il-verità li hija l-bażi ta' kollox għaliex il-paċi ma jistax ikollok paċi mingħajr il-verità u l-ġustizzja ġifieri naħseb jiena nixtieq nuża wkoll din l-opportunità biex nerġa' nfakkar dan id-dokument li fih ħafna x'wieħed jixtarr. U kull darba li anki nkun f'diskussjonijiet bħal dawn, dejjem niftakar f'dak li ktibna fih u kemm nixtieq li naħdmu iktar fuqu anki bħala soċjetà. Eħe, fuq din tal-paċi ovvjament hija kelma kumplessa u hemm il-gwerer il-kbar, il-gwerer iż-żgħar. Naħseb il-Papa jitkellem ħafna fuq l-għażla li għandna quddiemna, jiġifieri lil hinn mill-kunflitti, traġedji l-kbar li għandna bħalissa wkoll għaddejjin bħal fl-Ukrajna, eċċetera, dawk inżommuhom quddiem għajnejna naraw x'nistgħu nagħmlu bħala komunità internazzjonali biex insolvuhom, diffiċli kemm hu diffiċli. Imma l-Papa, nirrepeti, jitkellem fuq l-għażla li għandna kollha kemm aħna fuq nagħżlux il-loġika tal-paċi jew il-loġika tal-gwerra. Jiġifieri, Flok noqogħdu niffukaw biss fuq il-gwerra fl-Ukrajna, flok kunflitti kbar jew żgħar f'pajjiżna, insaqsu lilna nfusna kif wasalna hemmhekk? U nsaqsu lilna nfusna kif wasalna hemmhekk biex ma nerġgħux nirrepetu dawk il-passi li ħafna drabi aħna nieħdu biex flok nippruvaw nikkalmaw l-affarijiet, mhux nitfgħu l-affarijiet taħt it-tapit, imma li nsolvu l-affarijiet qabel ma jiggravaw, inkomplu nibnu, escalation hekk, escalation bil-kliem, f'kuntesti oħra bl-armi, sakemm mbagħad twaqqa' l-gwerra u ngħidu ħa issa x'nistgħu nagħmlu. Imma għalfejn ħallejt l-affarijiet jaslu dak il-punt? Kien hemm tfisser li kien hemm nies, kien hemm pajjiżi, kien hemm organizzazzjonijiet li ma mxewx bil-loġika tal-paċi, Imma mxew bil-loġika tal-gwerra. Ekku, jien nara ħafna biex insa ġiex affarijiet ta' ma waħda essenzjali hija li aħna ma nitgħallmux dwar il-passat tagħna, ma nfittxux dwar l-eruq u l-istorja kemm tagħna bħala nazzjon, fil-familja tagħna. Allura ma nitgħallmux mill-iżbalji u d-diffikultajiet li għexna jew għexu l-ġenerazzjoni ta' qabilna. U naħseb dik tejna nanalizzaw u naħarsu il-futur b'mod oġġettiv. Jiena b'mod personali dik kien għallimni l-konfessur tiegħi. Ehm, il-let it go kien isejħilha. Biex jiena nibda nibni l-kultura ta' paċi, jiena kelli din problema li taqbiżli ħafna eh, meta jkun hemm affarijiet ta' inġustizzja, mhux inġustizzja ma jagħmlu li affarijiet li personali jkunu affarijiet Miżeri, jiġifieri ta' jew xi ħadd qasamli, jew xi ħadd għajjat miegħi. U dak kien qalli, qalli ibda billi tgħid let it go. Jiġifieri did-darba I let it go. Mhux li again nitfgħu taħt it-tapit u nkunu t-tapit tan-nies, lanqas la. Imma li ma nħallix dik ir-rabja tmexxini mhux fi triq ta' paċi ma fi triq ta' rabja iktar. Allura li ngħid let it go għal dis-sitwazzjoni ngħid ara dak ħariġli bl-addoċċ, ehm, dawk mhux qed jagħti każ dis-sitwazzjoni li qed ngħix, let it go u nibda nersaq lura ngħid ara dal-persuna jista' jkun għaddej minn diffikultà llum, ehm, ħa nitlob għalih. Allura, nibda nibni sitwazzjoni flok inżid mal-kaos li jeżisti, nibda nibni l-paċi bil-mod. Tgħidli ħa tmur minn taħt, imma dak huwa wieħed mill-kost li kultant tmur minn taħt inti. Li ma tkunx komdu inti, ma tkunx dejjem ir-raġun inti. Meta xi ħadd jagħmel għalija għax qed nipprova naħdem b'mod ġust, Li ma nirritaljax lura, nirritalja b'mod aggressiv, tgħin biex lil dak il-persuna nifhmu, nifhem minn fejn ġej u noffri soluzzjoni oħra. Minflok il-gwerra, id-diffikultà, r-rabja. Imma hemm proċess, jiġifieri l-ewwel tibda bl-affarijiet iż-żgħar imbagħad tibda tibniha. Jiġifieri naħseb irridu nkunu naċċettaw l-umanità tagħna. Again, nerġa' ngħidha, li m'aħniex perfetti u rridu nibdew mill-affarijiet iż-żgħar. U meta nibdew bl-affarijiet iż-żgħar, imbagħad nistgħu nibdew nibbuildjaw. Ġifieri jekk min isuq jibda jgħid ħanċedi din, il dak il ħanċedilu. Nibdew nibnu affarijiet aħjar. Fil-fatt meta titkellem Ben, kont like kont naħseb fil-vjaġġ tiegħi lejn ix-xogħol filgħodu. Fej Jekk, mela jiena ngħaddi mill-Ħamrun, ma nafx jekk semmejnihiex di qabel fl-episodes l-oħra, imma biex nasal ix-xogħol, il-Furjana, ngħaddi mit-triq prinċipali tal-Ħamrun. Min jgħaddi minn dik it-triq jaf għalfejn qed insemmiha. Imma jekk ma' kull ħaġa li tirritani nirrabja lura on my way to work, sakemm niġi hawn, ħa nuża lilek bħala eżempju għax qiegħed hawnhekk, jekk Ben jagħmel xi ħaġa li ddejjaqni, m'iniex se nagħmel reaction għal dik il-ħaġa imma ħa nagħmel reaction għal ħames karozzi li ħarġuli fin-nofs u l-mara li ħarġet fin-nofs kważi qtiltha għaliex ma tatx kasi u xi ħaġa li smajt fuq ir-radio li rrabjatni u l-affarijiet l-oħra. U mbagħad ir-reazzjoni tiegħek kif qed tgħid kif għedt inti Mark ħa tkun escalated, jiġifieri r-reazzjoni tiegħi lejk ħa tkun probably kif taqbad tgħid disproportionate to what is actually at hand. Mentri jekk f'dawk l-affarijiet kollha qisu ħadt pass ta' let it go ta' qisu ħa naħfer, Meta niġi għax-xogħol u ltqajt ma' Ben, ejja ħa nuża l-eżempju li Ben actually għamel xi ħaġa ta' inġustizzja. Hemmhekk inkun kapaċi li naffronta bi djalogu, mhux nirreact a b'rabja. Jiġifieri mhux qed ngħid kif għedt inti Ben, mhux insiru tapit, imma at that point kieku ma ħadx dawk il-passi kollha qabel ta' let it go, tipo għalxejn ħa ninħaraq, u ħa nħalliha I'm going to literalment let it go put it inside, meta nasal għal post fejn qisu nista' nagħmel pass fuq l-inġustizzja li saret lejja li jagħmel sens, inkun fl-ispirtu li nista' nagħmlu sew. Naħseb ukoll qisu ħarġet mod naturali imma l-importanza li dal-attitudnijiet li semmejna jkunu f'kull ħaġa, tipo they permeate through all our lives, minn ħajt id-dar għal kif insuq, għal kif naħdem, kif inġib ruħi x-xogħol, għal kif nuża l-flus. Qisu, eħe, dan l-aspett ta' integrità.
Qisu wasalna fl-aħħar u diffiċli nikkonkludu qisu dal-kliem kollu li smajna tul dawn it-tmien episodji. Naħseb l-istedina tagħna kif għedna fil-bidu hija li verament nieqfu naħsbu fuq dawn l-affarijiet kollha, jiġifieri Inti issa semmejt li aħna ma nitgħallmux mill-ħajja tal-komunitajiet tagħna, mill-ħajja tal-familji tagħna, imma ma nitgħallmux ħafna drabi lanqas mill-ħajja tagħna stess personali għax qatt ma nieqfu, u inti semmejt dak li tagħmel kull sitt xhur. Qisu tħares lura, nistgħu nagħmluha kull sitt xhur, nistgħu nagħmluha kull xahar, nistgħu nagħmluha kuljum. Li aħna verament nirriflettu Fuq x'direzzjoni qed nagħtu lil ħajjitna, f'dal-każ partikolari qisu fejn tidħol il-ġustizzja, fejn tidħol it-tip ta' soċjetà li qed nibnu, it-tip ta' attitudni li għandna lejn xulxin. What direction of travel are we taking? M'aħniex perfetti, ħa jkun hemm deviations, imma jekk inkunu sinċieri magħna nfusna dejjem hemm a direction of travel. Hija direction of travel lejn iktar paċi, lejn iktar ġustizzja, lejn soċjetà fejn id-dinjità ta' persuna hija rrispettata jew bil-maqlub. The general direction of travel. U di kif narawha, kif qalet Emma, ġifieri fl-affarijiet iż-żgħar fid-deċiżjonijiet, jiena nenfasizza ħafna deċiżjonijiet konkreti għax inkella nibqgħu fil-ħsieb u fix-xewqat. Id-deċiżjonijiet tiegħi lil fejn lejn fejn qed nimxi. Hemm deċiżjonijiet il-kbar ukoll ovvjament, imma anki ż-żgħar. So din l-istedina tagħna li min qed jismagħna hekk nistidnuh isaqsi fuq lilu nnifsu lilha nnifisha lil fejn miexi jiena. Qed ngħin biex nibni jew qed ngħin biex inħott. Qed ngħin biex ikollna kultura tal-inkontru tal-laqgħa jew kultura tal-ħitan. U mbagħad wara nkunu ħsibna u rajna kif għedna llum naraw x'nistgħu nbiddlu jekk hemm dejjem hemm affarijiet li nistgħu nbiddlu jew x'nistgħu nagħmlu aħjar jew x'inizjattivi nistgħu nieħdu jew ma' min nistgħu nitkellmu l-importanza tal-komunità. Jiena naħseb hekk kien naċċel din l-istedina tagħna. Ekku, u naħseb forsi nagħlaq b'din Dak, niftakru dak li qalilna Ġesu, tiviżawx, jien magħkom. Ġifieri, it sums it up, ġifieri, ma nifqux ma' salib għandna r-resurrezzjoni, għandna l-Ġesu li tina tama u nistgħu noħorġu hemm barra u nkunu l-bidla li jixtieqna nkunu.
Tajjeb, eh, diffiċli, diffiċli żżid xi ħaġa. Ma dan, naħseb jiena li ovvjament Dan kien anki mixja għalina fejn ħdimna flimkien u tgħallimna u nittama li bħalma tgħallimna aħna jitgħallmu wkoll iż-żgħażagħ u dawk kollha li ħa jsegwu dan il-podcast u nawgura li jagħti l-frott ukoll.
Nifqu hawn? Wasalna fl-aħħar ta' dal-vjaġġ, issa bħal disċipli ta' Emmaus nerġgħu immorru lura. Niġru lura lej il-komunità. Għadna ma kienniex. Għadna ma kienniex.
Mela issa l-għadem mal-mejda.
Grazzi Emma tal-paċenzja u tal-support tiegħek. Tantiħor.
Thank you Benny, dan jgħid li kontu magħna l-lum ġejtu. No see you next time. Ekku.
Insomma, forsi xi darb'oħra min jaf. Forsi għall-parti li nagħmlu issa. Ħsibna, rajna. Issa parti. Ħamor nagħmlu xi ħaġa. Prosit guys. Grazzi.